Masikati akanaka hama neshamwari, mufaro wangu kusangana nemi zvekare. Mune chino chikamu, nyama nemweya zvichiri pamwe chete. Ehe, hakusi kugona kwedu, asi kuda kwaNyadenga aita kuti iwewe neni tisangane panguva ino. Saka nekudaro. tinofanirwa kutenda nhai nekuti pane vamwe vatotadza kuiwana nguva iyi yekuti vachinge vachingonesanawo asi iwe neni tiri pano nhasi. Hakusi kugona kwedu kana kungwara kwedu, asi kuda kweMusiki wako neMusiki wangu, nekudaro tinofanirwa kumutenda. Nhaimi? Saka nhasi, muchikamu chatiinacho, tiri kuda kutaura isusu pamusoro pekutenda muvatumwa. vakatumidzirwa pano pasi nhai naMwari kuti vange vachitiudza zvatinofanirwa kuita zvaimbobva kupi izvi zvaibva kuna mwari wavo namwari wangu namwari wako Nhai. Mwari vakasarudza kutitumira vari wani. Nei? Chikonzero chacho ndechei? Chikonzero ndechekudai. Havana kuda kutumira ngirozi, asi vakasarudza kutumira munhu. Handiti? Nekuti ini kana iwe ukaudzwa nemunhu biyako munogona kunzwisisana zvakanaka handiti iwe uri munhu ini ndiri munhu toudzana tonzwanana but pakazenge pauya ngirozi manje zvinozonetsei handiti kuzonzwanana kwacho kwapa ipapa pakune zenge kunenge kwakuti netsei ndosaka mwari vakasarudza kutumira vakasarudza kutumira vanhu vanenge isusu kuti tinzwanane Saka zvatinofanirwa kuita kutenda kune vatumwa vese vakatumwa pano pasi naMwari. Handiti kuti vanhu ava Vakange vari vanhu vatsvene vakasarudzwa naMwari kuti vatiudze message, vatiudze. Shoko raMwari. Pavanhu ivavo, hongu, vakasarudzwa naMwari kunge vari vatsvene kuti vataure Shoko raMwari, asi. Pane vamwe vaitenda wobva wateera shoko iroro. Vamwewo ndovaisatenda Mwari iri. Hatisi tese tinotenda zvimwe chete, tinotenda zvakasiyana. Handiti? Saka vamwe vaitenda wotedzera. vanhu waisiya zvavo zvakadaro kusatenda handiti zvazvaiita Mwari vaiti parudzi rwoga rwoga vaitumira mutumwa. Shoko racho ravaitumira vatumwa vavo naro raingova rekuti iro Mwari mumwe chete. Musanamate zvimwe zvinhu kunze kwaMwari. Musanyengirwe nevamwe vanhu. Asi gonai kunamata Mwari wenyu mumwe chete. Ndooraiwa shoko raWe. Kune vakatumirwa kumashure kwemurume anonzi Muhammad uyu, vaingotaura shoko rimwe chete. Asi vanhu ava vakauya kumashure kwaMuhammad vaitumirwa vakanangana nerudzi rwavo. Murume anonzi Muhammad. obva azotumirwa naMwari kuti asvitse shoko kundudzi dzose. Handiti? Shoko rake raakauya naro harina kusiyana neshoko rakauya nevakauya kumashure kwake. Hongu, mutemo unogona kuchinjwa zvichienderana nenguva yamunenge muchirarama. Asi shoko rekuti Mwari mumwe chete raingova rimwe chete. Vese vakauya kumashure kwake. Naiyewo zvekare aingotisimbisa kuti Mwari anonamatwa mumwe chete, musawanikwe muchinamata zvimwe zvinhu kana kuva nevamwe vamwari kunze kwaMwari mumwe chete. Saka shoko ravo rakanga riri rimwe chete kubva pakutanga kusvika pakupedzisira pane murume anonzi Muhammad. Vaingokurudzira vanhu kuti. namatai Mwari umwe chete. Yes mutemo ndoinogona kuzoti siyanei asi shoko rekuti Mwari umwe chete raingova mumwe chete. Hakuna akazombouya achiti kana makunamata kuna Mwari tangai masvitsa munamato yenyu apa ee yozosvitswa kuna Mwari kwete vese vaingoti Mwari umwe chete ndoraiva shoko ravo kusava nevamwe vana Mwari kunze kweMwari umwe chete. Saka donzvo rawo chinangwa chawo takatarisa isusu tinoona kuti chinangwa chawo chaingova chimwe chete. Chinangwa chavo chaitongova chimwe chete, Namatai Mwari mumwe chete wechokwadi. Namatai Mwari mumwe chete wechokwadi. Kubva kune akatanga kusvika pane wekupedzisira, Muhammad, donzvo ravo raingova rimwe chete. Shoko ravo raingova rimwe chete. Hakuna akauya nerimwe shoko rake rinobva pasi pehana yake. Asi shoko ravaiuya naro raibva kuna Mwari mumwe chete wawaitiparidzira nezvake. Pavatumwa vese vakatumirwa naMwari, semutendi unofanira kutenda kune vose. Nekuti vatumwa ava vakasarudzwa naMwari kunge vari vanhu vatsvene, vanhu vakarurama, vanokwanisa kutungamirira vanhu. Saka unofanira kutenda mavari vese. Ukaona wane mumwe waunenge wakubvisa pavatumwa vaMwari zvoreva kuti hauchakudze Mwari nekuti Mwari ndiye akasarudza mutumwa iyeye kuti auye kuzotiparidzira, kuti auye kuzotiudza ukoshwa hwake Mwari wacho. Saka ndinofanira kuremekedza vanhu ivava, nekuti vakasarudzwa naMwari kunge vari vatsvene, kunge vari pamusoro pedu. Saka ndofanira kuvaremekedza. Ndotenda mavari. Kune vatumwa vakati wandei kwazvo vakatumirwa Muhammad asati auya, nekuti Muhammad ndiye anova iye mutumwa waMwari wokupedzisira. Tinotenda mavari zvekare vese. Hatisarudzi kana tiri kuchitendero chinonzi Islam. Mutumwa wese akatumwa pano pasi naMwari kuti anga achitiparidzira tinotenda maari. zvekare tozouya sezvandangotaura pamashure kuti muhammad ndiye anova iye mutumwa wamwari wokupedzisira hakuchiinazve mumwe mutumwa achauya Muhammad akakwana akadaro nekuti akatumirwa kundudzi dzose. Handiti? Muhammad mutumwa waMwari. Zvekare ari iye wokupedzisira. Handiti? Saka tinofanira kumupa futi ruremekedzo rwake. semutumwa waMwari. Ruremekedzo rwatinongopa kune vakatumirwa kumashure kwake ndoruremekedzo rwatinongofanirawo kupa murume uyu wokupedzisira. Handiti? Zvekare, kana uri mutendi, zvinenge zvabuda pamuromo pemutumwa, zvinenge zvataurwa nemutumwa waMwari. kana kuti zvaanenge akudzidzisai. Munofanira kuzviita nekuti vatumwa vaMwari vaisataura kubva muhana dzavo. Asi zvawanenge wanzwa kubva kune akavatuma ndozvawaitaura. Saka zvinenge zvabuda apa pamuromo pewatumwa apa, tinofanira kuzviteedzera, tinofanira kuzviremekedza, ndorarama mazviri. Nekuti vaisataura zvinobva pasi pehana dzavo, asi zvinenge zvawanenge wanzwa kubva kuna Mwari ndozvawaitaura. Saka nekudaro ndinofanira kuita sei? Kuzviremekedza, ndorarama mazviri. sezvandangotaura kumashure kuti zvinenge zvataurwa nevatumwa tinofanira kuita sei kuzviremekedza ndambotaura kumashure kuti vatumwa vaitumirwa pano pasi namwari nenguva dzakasiyana-siyana. Panguva dzavaiuya, vaiuya nemitemo inoenderana nenguva iyoyo. Handiti? Saka Muhammad anova iye mutumwa waMwari wokupedzisira. ane mutemo waakauyawo nawo kuvanhu vose kwete kumamuslim kuvanhu vose nekuti akatumidzirwa kundudzi dzose ndiye anova mutumwa wamwari kupedzisira akatumidzirwa kundudzi dzose muhammad haana kuuya akanangana negrupu revanhu kuti ah, muhammad ano eh, anoparidzira vanhu vakati chete muhammad akatumwa naMwari kuzotaura shoko raMwari kuvanhu vose vari pano pasi. Saka mitemo yaakauya nayo tinofanira kuiremekedza. Tinofanira kuteedzera zvaanenge akatiudza kuti tiite nekuti zvaisabva pahana pake torarama mazviri. nekuti zvaibva kuna Mwari akamutuma. Chinangwa chaitumidzirwa ma chinangwa chaitumidzirwa tumwana Mwari ndechei? Mwari vaitumidzira vatumwa pano pasi kuti vavatungamirire kunzira tsvene. Nzira tsvene ndooipi? Yekunamata Mwari mumwe chete wechokwadi, kwete kunamata chimwe chinhu chakatosikwawo naMwari, asi namata iye wacho akatuma ari kukuudza shoko. ndiye anofanirwa kunamata Mwari umwe chete. Ndochinangwa chaitumidzirwa vatumwa naMwari kuti vatitungamirire kunzira tsvene, nzira yakarurama, inova iyo yekupfugamira Mwari wangu mumwe chete akandisika neakakusika iwewe.

Chinangwa chimwe chaiita kuti Mwari vatume vatumwa ndechekuti Mwari vaida kuti isusu vanhu tinzwisise handiti kusikwa kwatakaitwa namwari isusu tonamata iye nekurumbidza zvekare iye ari ega handiti nekuti ndiye musiki wazvose hakuna mumwe munhu pano pasi akafanira kunamatwa kunze kwamwari Hakuna chimwe chinhu chakafanira kunamatwa kunze kwaMwari. Handiti? Ndiwo chimwe chinangwa chaitumidzirwa vatumwa naMwari. Handiti? chimwe chinangwa zvekare chaiita kuti mwari vatumidzire vatumwa ndechekuti Panosvika zuva iro rekutongwa, hakuna munhu anouya nechikonzero kana nemubvunzo. Nekuti tese nzira takaratidzwa nzira tsvene takaratidzwa nevanhu vaitumidzirwa naMwari ava vanhu vakanga vakarurama vakatiratidza nzira vakatisiira gwara saka musi unosvika zuva unofanirwa kunge usina chikonzero nekuti nzira takaratidzwa saka haufaniri kunge une chikonzero nekuti vamwe vanozoti a ah, inini ndakanga ndakarasika handina akandiudza handina akandiratidza nzira tsvene ndosaka ndakaita mabasa akaipa handiti saka ndo chichimwe chechinangwa chaiita kuti mwari vatumire vatumwa vavo kuti panosvika zuva iri usave une chekuchema nacho. Shoko rakauya nevarume vakasarudzwa kunge vari vatsvene naMwari. kuvanhu vavo raingova rekuti namatai mwari one mumwe chete kwete mumwe munhu kana chimwe chinhu zvipirei kuna mwari moita kuda kwake mwari wacho Vese zvawo ndoraingova shoko ravo iroro kubva kuna Noa, Abraham, Isaac, Ishmael, Moses, Aaron, David, Solomon, Jesus, Muhammad nevamwe vandisingakwanise kudoma nemazita panapa. Shoko ravo raingova rekukokera kuna Mwari mumwe chete. vachitidzivisa kunamata vamwe ana Mwari kunze kwaMwari mumwe chete. Ndoo raingova shoko ravo. Ndine zvimwe zvezvikamu zvandanotora muBhaibheri zviripo panapa apa. Zviri kungotiratidza isusu kuti Kubva kuTestamente Yakare, Shoko raingova rimwe chete rekuti Mwari mumwe chete. Touya kuTestamente Itsva, toona isusu zvekare kuti Shoko harina kubvira rakachinja, raingova rekuti Mwari mumwe chete. Zvekare touya. pane murume anonzi Muhammad anova iye akatumwa pakupedzisira. Shoko raingova rimwe chete zvekare, Mwari mumwe chete. Saka chinangwa chavo chaiva chimwe chete, donzvo ravo raiva rimwe chete. Hapana akauya nezvake ega, vese vaingotaura chimwe chete. Takatarisa isusu muKorani. Mwari vari kungotaura ivo kuti nzira tsvene kana kuti nzira yakatwasuka ndeyekuti unofanira kunamata Mwari umwe chete. Unofanira kunamata Mwari umwe chete wechokwadi. Hakuna mumwe munhu akafanira kunamatwa kunze kwake Mwari. Saka muchidimbu tingangoti isusu. takatarisa kubva kuvatumwa vese vakatumira pano pasi naMwari, kubva kune wekutanga kusvika pane wekupedzisira anova iye Muhamadi, shoko ravo raingova rimwe chete. Saka hama dzangu, eh, zvinhu zvakangonaka. kuti tinge tinokudza nekuremekedza vatumwa vaMwari. Ngatisawanikweyi tiri vanhu vanosarudza. Ngatikudzei nekuremekedza vatumwa vakatumwa naMwari. Ndinotenda hangu. nekunge ndinemi mune ino nguva. Ndovimba tinosangana zvekare mune chikamu chinoteera. Mwari wekudenga ngaakuchengetedzei, ngaakuropafadzei, ngaakubatsirei. mune zvose zvamungaita mukati meupenyu hwenyu ndinotenda ndatenda